Thessalonika khuami sin Paul cakuat pahnihnak biahmaisa Caṭialtu Paul, cakuatmi Thessalonika Khrihfabu, caṭial kum AD sawmnga le khat. Thesalonika khua zumtu hna cu an nunnak i thawngṭha ṭhawnnak ruangah zumhnak le dawtnak in an ṭhang cuahmah. Dal khat caang thum le Thesalonika kuat khat dal khat caang thum. Dal thum caang ruk, caang sarih, dal li caang kua, caang hra hi tahchun hna hmanh. Hremnak le harsatnak hmanh ah an thang. Dal khat caang li le Thessalonika kuat khat, dal khat caang ruk, Dal hnih caang hleili, dal thum caang thum, caang li caang sarih hi tahchun hna hmanh. Sihmanhsehlaw cawnpiaknak hmaan lo Khrihfabu chung i a hung umnak nih Paul cu a voihnihnak cakuat a ṭialter. Cucaah a voihnihnak hi a voikhatnak a ṭial hnu tlawmpal AD sawma le khat hrawngah A voihnihnak khual a tlawn i Korinth i a caam lioah a rak ṭial. Hi cakuat hi Paul nih a rak umpi hna lioah zumtu hna a rak cawnpiak bal cangmi hna dal hnih caang hleinga, dal thum caang ruk, chunginn le Voikhatnak cakuat i a rak ṭial bal cangmi chungin a pehchapmi cawnpiaknak a si. Zeicahtiah Bawipa a ra ṭhan hlantiang fek tein an dir zungzal nakhnga zumtu nih thapeknak le chimhrinnak cu kan herh zungzalmi a si. Cucaah cun dal khatnak ah hremnak le harsatnak lak zongah Intuarnak an ngeih nakhnga tha a pek hna. Bawipa cu a ra ṭhan lai i an ral hna kut chungin an luatter hna lai, tiah a ti hna. Dal hnihnak ah Bawipa rat ṭhatnak kong he pehtlai in cawnpiaknak hmaan lo hna kha Ralrinnak a pek hna. Bawipa cu a ra rih lai lo, zeicahtiah a rat hlanah a cangmi hna biatak tolhtaknak nganpi, Khrih dotu langhnak le sual khamtu laknak hna an cang rih lo tiah fiang tein a chimh hna. Dalthumnak ah Khrihfabu chung i a cangmi nawlngaihlonak he pehtlai in a cawnpiak hna. A voikhatnak Thessalonika cakuat dal li caanglei khat caanglei hnih ah khan a tawinak tein a rak chim cang. Sihmanhsehlaw a hnuah cun zumtu cheukhat hna nih Paul thapeknak cu zei ah an rel ti lo. Baibal cawnpiaktu tampi hna nih cun zumtu tampi nih rianṭuan an ngolnak cu Khrih a ra cang lai tiah an ruah caah a si tiah an ruah. Hi a voihnihnak cakuat nih hin zeikum le caan paoh i hremnak le harnak a tongmi zumtu vialte Bawipa nih Kan thinlung cu Pathian dawtnak chungah le Khrih lungsaunak chungah dalthum ca nga hruai a kan duhnak kha a kan hngalhter i tha a kan pek. Dalkhatnak, biakchawnhnak, Paul, Silvanus le Timote nih Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih ah a ummi Thessalonika khuami Khrihfabu ca kan in kuat hna. Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih sinin vel le daihnak cu nan cungah um ko seh. Pathian sunparnak le biaceihnak U le nau hna, nan zumhnak a ṭhang tuk hringhran. Nan dihlak pakhat le pakhat nan i dawtnak a ngan chin lengmang. Cucaah kan tuah awk zong a si bantukin nanmah kongah a zungzal Pathian cu kan lawmh. Cuticun hremnak le harsatnak nan inmi vialte chungin nan lungsaunak le nan zumhnak ruangah Pathian Khrihfabu hna lakah kanmah hrimhrim nih kan in chawr hnanak cu a si. Nannih cu Pathian Pennak caah temhinnak nan tuar i cu Pennak ca i aa tlakmi si awkah a dingmi Pathian biaceihnak kha cuticun a langhter. Harsatnak nan cungah a tluntertu hna cungah harsatnak tlunter ve le harsatnak a ingmi kha Bawipa Jesuh a vanmi thawngthawng hna he van in a rung langh tikah kanmah he dinnak pek le Pathian a hngal lomi hna cung le kan Bawipa Jesuh Khrih thawngṭha a zul lomi hna cungah meialh in teirul a cham hna lai cu Pathian caah a dingmi thil an si. Annih cu Bawipa hmai in le a liannganmi a sunpar huham ṭhawnnak hmun khan zungzal rawhralnak he dantat an si te lai. Cucu a mithiang hna nih sunparter awkah le tehte kan khaanmi nan zumh caah a zummi vialte hna lak i upatnak pek awkah a rung ṭum tik ni ah a si te lai. Cucaah cun hi auhnak he aa tlakmi minung ah kan Pathian nih an cohlan hnanak le ṭhatnak caah nan i tinhmi vialte le nan zumhnak nih a chuahpimi rian vialte kha amah nih a ṭhawnnak in a tlam a tlin nakhnga thla kan in campiak zungzal hna. Cuticun kan Bawipa Jesuh Khrih min cu nan cungah sunparter a si lai i kan Pathian le Bawipa Jesuh Khrih vel thawngin nannih zong nih amah ah sunparnak nan co ve lai. Dal hnihnak Bawipa nih, “Atu cu ka u le ka nau hna, kan Bawipa Jesuh Khrih ratnak le amah sinah hmunkhat te i pumh kan si lainak kongah thlarau in siseh, bia in siseh, kanmah cakuat ṭial khan bantukin cakuat deu in siseh Khrih ni cu a phan diam cang tiah a timi hna nih fawi tuk in nan lungthin an cawlcanghter hna i nan lungre a theih nakhnga lo kan in nawl hna. Ahohmanh kha zeitilei hmanh in i hlenter hna hlah u. Zeicah tiah nawlngaih lonak a phanh hmasa lo le Misualpa rawhralnak fapa phuan a si hlan paoh cu cu ni cu a phan rih lai lo. Amah nih cun Pathian tiah an auhmi hna vialte le an biakmi vialte hna cungah aa thangṭhat lai i annih cu a doh hna lai. Cuticun Pathian hmun thiang chungah khan Pathian bantukin a ṭhu lai i Pathian ka si tiah amah le amah aa ti lai. Nan sin i ka um lio ah khan hi thil vialte ka rak in chimh cang ko ṭung hna. Nan i cinken ti hna lo maw? Cu pa cu amah le a caan te i phuan a si nakhnga Atu ah zeinihdah a kham ti kha nan hngalh ko. Zeicahtiah phung ngeih lonak thilthup cu rian a ṭuan ko cang. Cucaah atu i a khamtu laklak a si hlan lo paoh cu kham ko rih lai. Cun khamtu lak a si tikah cun misual pa, a lang lai i Bawipa nih a rat ṭhannak ceunak in a hrawh lai i a kaa chungin a chuakmi thaw in a hloh in a hloh lai. Misualpa a rat ning cu Satan rianṭuannak ning tein a si lai i a huham ṭhawnnak vialte he hmelchunhnak le hlennak ah khuaruahhar thil a phunphun a tuah lai. Cun dinlonak in hlanthawinak kha a rawk cuahmah mi hna lakah a tuah lai, zeicahtiah khamh an sinak ding ca i dawtnak biatak kha an co duh lo. Cucaah annih nih lihbia an zumh nakhnga Pathian nih a ṭhawng tukmi lih zumhnak kha a thlahhnawh hna. Cuticun biatak kha zum loin dinfel lonak ah aa nuammi hna vialte kha sual a phawt dih hna lai. Fek tein dir u. Sihmanhsehlaw Bawipa dawtmi u le nau hna, Thlarau thianternak thawngin le biatak zumhnak thawngin Pathian nih khamnak co awkah a hramthawk tein aan thim cang hna caah Pathian cu nanmah ruangah a zungzal in kan lawmh hrimhrim awk a si ko. Cuti i aan auh hna cu Kan thawngṭha chimmi thawngin a si i cucu kan Bawipa Jesuh Khrih sunparnak kha nan co ve nakhnga caah a si. Cucaah u le nau hna, fek tein dir u law bia in siseh, kan cakuat in siseh, kan in cawnpiakmi hna hlan phung hna kha fek tein i tlaih ko u. Atu cu Kan Bawipa Jesuh Khrih hrimhrim le a kan daw i a vel thawngin zungzal hnangamnak le ruahchannak ṭha a kan petu kan Pathian le kan Pa nih cun nan thinlung kha in hnem hna sehlaw biaṭha kip le rian ṭha kip ah fek tein dir fek tein in dirter ko hna seh. Delthumnak U le nau hna, a donghnak bik ah cun Bawipa bia cu nan lakah khulrang tein a rak karh i sunparter a si bantuk khan khulrang tein a karh i sunparter a si ve nakhnga le khuaruat kho lomi hna le miṭhalo hna chungin luatter kan si nakhnga thla kan campiak u. Zeicahtiah Mi vialte nih zumhnak an ngei lo, sihmanhsehlaw Bawipa cu zumhtlak a si. Nannih cu an ṭhawnter hna lai i miṭhalopa sin khan an kilven ko hna lai. Cun kan nawlpekmi kha nan zulh ko i A zulh zong nan zulh ko rih lai tiah nan kong ahcun Bawipa ah zumhnak kan ngei ko. Atu cu Bawipa nih nan thinlung cu Pathian dawtnak chungah le Khrih lungsaunak chungah in hruai ko hna seh. Thilṭha tuahnak ah baa hlah. Sihmanhsehlaw u le nau hna, kanmah sinin nan hmuhmi hlan phungning in a nung lomi le ningcang loin khua a sami unau hna sin khan i zukphiak u tiah kan Bawipa Jesuh Khrih min in nawl kan in pek hna. Zeicahtiah Zeitindah kan nawl nan kan cawn awk a si kha nanmah hrimhrim nih nan hngalh ko. Zeitintiah nanmah lakah ningcang loin khua kan sa lo. Aho ti le rawl hmanh a lak in kan ei lo. Aho ca hmanh i thilrit kan si sual nakhnga lo chun he zan he rithei le thaba in rian kan ṭuan. Cucu nawl kan ngeih lo caah si loin nanmah zohchunh awk ṭha kan si khawh nakhnga ca tu ah cuticun kan nung. Zeicahtiah nan sin kan um lio i nawl kan rak in pekmi hna cu Ahohmanh rian a ṭuan lo ahcun a ei zong ei ve hlah seh tihi a si. Zeicahtiah nanmah lakah mi cheukhat cu ningcang loin khua an sa. Rian pakhat hmanh ṭuan loin mi kong ceih ah Hnahnok ngai in an um ti thawng kan theih. Cu bantuk minung hna cu dai tein rian an ṭuan i anmah le an rawlte ei awkah kan Bawipa Jesuh Khrih min in nawl kan pek hna i forhfial kan duh hna. Sihmanhsehlaw u le nau hna, nannih tu cu thilṭha tuahnak ah nan tha bah hlah seh. Cun mi zeimaw nih hi cakuat chung i kan bia kha a ngaih duh lo ahcun a ning a zah nakhnga va kom hlah u. Asinain ral bantuk tu ah ruat loin unau bantuk tu in chimhhring hna u. Daihnak Bawipa amah hrimhrim nih a lam kip ah daihnak in pe ko hna seh. Bawipa nih nan dihlak in umpi ko hna seh. Keimah Paul nih hi biakchawnhnak ca hi ka kut theng tein ka ṭial i cucu ka cakuat kip hmelchunhnak a si. Kan Bawipa Jesuh Khrih velngeihnak cu nan dihlak cungah um ko seh. Amen.